De Moment wou ech den Ziedel krut hunn, ech hunn ni dermat gerechent dat ech en Ziedel kriff, ech hu wierklech geduet, lo du bass net de beschte Sänger, dat weess ech selwer, datt ech bäi wäitem net de beschte sinn, an da wou ech dann den Ziedel krut hunn, dat huet mech wierklech immens immens stolz gemaach. Gilbert Neumann, esou heescht de Lëtzebuerger Kandidat, deen et an der däitscher Castingshow Deutschland sucht den Superstar an déi zweete Ronn, de sougenannte Recall, gepackt huet. Viru kuerzem war de Gilbert Neumann op Besuch beim Iechternacher Lokalradio Radioaktiv 106,5. Wat sinn engem seng Gedanke esou 20 Sekonne virum Optriede virun der Jury? Also meng Gedanken 20 Sekonne virum Optrëtt war, Ech muss op. Toilette.
Jo, an dat ass jo awer deen Ament dann net méi méiglech, oder? Nee, genau, do muss ee jo nach waarden an dann däerf een och net méi fortgoen. An ech muss wierklech mega, mega op d'Toilette goen. Mee herno war ech da sou opgereegt, datt ech dat och vergiess hu virun der Jury. Meng Decisioun ass komm fir bäi DSDS matzemaachen, well mir einfach vill Kollegen a vill Leit gesot hunn, datt ech gutt sange kann an ech och a Karaoke-Bars gesongen hu mol. An déi hu mer alt gesot, ech soll mol do matmaachen. Du hunn ech mer geduet, ok, bon, du hues näischt ze verléieren, da mëss de alt mol mat. De 17 Joer jonke Gilbert Neumann ass Schüler a wunnt zu Perl op der däitsch-lëtzebuerger Grenz. No sengem éischten Optrëtt an der Castingshow ass hie schonns zu enger Zort lokaler Berühmtheet ginn. Sinn dann och Leit op der Strooss, déi dech einfach esou uspriechen a soen, Hei, elo ass de Gilbert vun DSDS. Jo, ech hat gëschter nach eng Fra, déi wollt e Bild mat mer maachen. War ech gëschter nach mam Hond trëppele gaang an do waren der och erëm zwee, déi mech ugeschwat hunn. Mee ech fannen dat awer ganz léif, wann d'Leit esou oppen op een zoukommen an da sou mat engem schwätzen. Kloer, et ginn och Leit, déi net gutt iwwer mech denken, mee ech mengen, dat huet een ëmmer. An ech mengen, dat ass eppes ganz Normales, wann ee sech an d'Ëffentlechkeet stellt, dass et och Leit ginn, déi dat net gutt fannen, wat ee mécht. Vu sengem Gesang hier hat de Gilbert e gudden éischten Optrëtt higeluecht, dee mam Recall belount gouf. Angscht virun der Kritik vun engem Dieter Bohlen, dee jo net grad dofir bekannt ass, e Blat virun de Mond ze huelen, hat hien dobäi net. Et deet op jidde Fall wéi, wann ee sou eppes an d'Gesiit gesot kritt, mee ech denk mer, da gëtt een op de Buedem geholl an da kann een sech, kann een u sech schaffen an dora, aus Kritik kann een och dat Bescht rauszéien. Och wann se iwwerspëtzt formuléiert ass, denken ech mer, je méi s de Kritik kriss, desto méi verbessere kanns de dech. An wann s de ëmmer an Himmel gelueft gëss, da kanns de dech och net méi verbesseren. Wärend sengem emotionalen Optrëtt am däitsche Fernsee dann huet de Gilbert ënner anerem iwwer seng Gewiichtsproblemer geschwat. De 17 Joer jonke Schüler weist sech iwwerhaapt ganz selbstsécher. Ech gesinn dat einfach esou, datt vill Leit, déi iwwergewiichteg sinn oder net esou si wéi se, wéi verschidden anerer, déi net perfekt sinn, datt si sech ze vill ënnerkréie loossen. Awer ech fannen, datt si et och verdéngt hunn. weisen ze kënnen wat si wat si hunn a wéi an hir positiv Säite weisen ze kënnen an ech denke mer einfach datt et gutt ass och wa esou Leit an de Fernseh kommen a esou Leit och weise kënnen wat si kënnen jo. Ech ka mer elo virstellen datt ganz vill Leit virum Radio sëtzen déi och vläicht denken iergendwann wëll ech och bei DSDS goen. Gilbert wat kanns du deene fir Tipps mat op de Wee ginn. Ech kann deene Leit einfach nëmme soen, datt se et einfach solle maachen an datt se einfach sollen hir Ziler verfollegen. Wann een zeréckhalend ass, da soll een zeréckhalend sinn. Wann ee bitchy ass, soll ee bitchy sinn. Wann een, wann een oppen ass, soll een oppe sinn. Et soll een einfach sech ëmmer esou ginn, wéi een ass an da kënnt een och am wäitsten.